I au e whakamāori ana i ngā kōrero nei a Edgar Allan Poe, ka rongo i ngā āhuatanga o te ao i noho ai ia, arā, ko te whakaparahako, ko te karawhiunga, ko te kaikiri. E kaha pāngia nei te Māori e ēnei āhuatanga, ina koa te kaikiri. Nā reira, ka toko ake te pātai i roto i ahau, e tika ana rānei kia whakamāorihia tētahi kōrero me ōna wāhanga kaikiri, mēnā te Māori e pāngia tonutia nei e te kaikiri. He aha pea e pahawa i tērā momo? Koinei te whēangaangatanga i raru ai au. E te kaipānui, e te kaiwhakarongo, e rua ngā pātai hei whakaaro pea mā tāua. He kaikiri a Edgar Allan Poe? He kaikiri rānei tāna kiripuaki? Kei te āhua o ngā whakautu ki ēnei pātai e rua te ara hei koke atu mā tāua. I te wā i a Edgar Allan Poe, kāore i tino whakahēngia ngā kupu kaikiri, arā ngā kupu i karawhiua ai te kirimangu. He rite tonu te rongonga i ēnei rangi atu, rangi mai, ina koa e noho ana koe i ngā takiwā tonga o Amerika. I Amerika whānui, i whakaae ā-ture te hokona o te tangata hei taurekareka tae noa ki te 18, 65. ki te whakamanahia o te panonitanga 13 i whakakorengia ai te taurekarekatanga. Heoti, i mate a Pou i te 18 49, tōna 16 tau i mua i tēnei ture, nā, ko tōna ao he momo i whakaae ki ēnei āhuatanga i te nuinga o te wā. I te pānuitia o ngā kōrero rangahau mō Pou, e tae rā anō ana hoki ki ngā taipitopito kaikiri, e ai ki te nuinga o ngā kōrero i te korenga o tā Pou kōrero ake ki te āhuatanga nei, he whakapaenga noa iho tā tātou e mahi nei. Engari ka tika pea tā tātou whakapae i ōrite te kaha o tōna kaikiritanga ki tērā o te marea, arā, kīhai rātou i ohorere i āna kiripuaki. ka pērā tonu te whakapae ina rerekē hoki te tirohanga atu, arā, i te korenga ōna i kōrero mō te kino o te kaikiritanga, ka tika pea tā tātou whakapae, ehara ia i te kaihapahapai i ngā take i pāngia kinotia ai te kirimangu, pēnei i te momo i a Frederick Douglass, i a Harriet Tubman, i a Abraham Lincoln hoki. Ehara ia i te kirimangu, engari tonu he kaihapahapai. kia huri atu tāua ki te pātai tuarua. Kua manomano kē ngā kiripuaki kaikiri i ngā pakiwaitara o te ao nei ahakoa kāore rawa te kaituhi i pērā. Kāpā e rua e rua te kiripuaki kaikiri me te kaituhi kaikiri. Ka noho wehe ēnei i te nuinga o te wā. Ā, e whakapae ana au ahakoa he ao kaikiri i nōhia ai e Pou, kua noho wehe tonu rāua ko tōna kiripuaki i tēnei pakiwaitara, tā te mea ehara tēnei i te pakiwaitara kai kiri, he kiripuaki kē i te pakiwaitara kua pēnā. Āe, i kai kiri ētahi o ngā kōrero o roto i tēnei pakiwaitara, engari he kōrero ēnā nā te kiripuaki. Me taha anō, ehara i te mea mā te whakamāori ēnei kōrero, ka ora tonu te kaikiri, ehara hoki i te mea ki te kore e whakamāori ēnei kōrero ka mate te kaikiri. Mōku ake, he oranga anō, he painga anō hoki mēnā ēnei tuhinga e whakamāorihia. Kāore rawa te hunga rangahau mō te kī ko ngā tuhinga a Pou te pokapū o te kaikiritanga, ngā pakiaka rānei i tū ai te kaikiritanga, engari ia ko āna tuhinga kē te orokohanga o te pakiwaitara whakawehi, o te pakiwaitara porehu. Nā konā pea i tika ai te whakanuia o ngā tuhinga nei. Tino kore nei au mō te whakaae ki te kaikiritanga, kei whakapae mai, koia tāku e kī nei. E mea nei au e tika ana kia whakanuia tēnei tohunga o te pakiwaitara whakawehi e hau ai ngā rongo. E te kaipānui e te kaiwhakarongo, Ehara koe i te poroheahea, e mōhio pai nei koe ki te nuinga o ēnei kōrero, ā, kei a koe ōu anō whakaaro ka tika me pēnā. Ka waihokia koe ōu anō whakaaro e whakatau. Te kōingo nei au, ka pārekareka tonu te kōrero nei ki a koe, ahakoa pea ētahi o ngā āhuatanga kaikiri o te wā i titoa ai te tuhinga. Kia areare mai ō taringa, kia hāneanea hoki te noho. Whakarongo mai e hoa mā. Te Tāne i pau katoa ai nā Edgar Allan Poe. Kāre au i te maumahara i hea, inahea rānei au tūtakina tuatahitia ai tērā tāne purotu a Pirikiti a Tianara Hone a e i Mete. Nā tētahi māua i tūtaki, korekore. i tētahi huinga tūmatanui kei te mōhio pai au, he hui mō tētahi mea hirahira kāore e kore. I tētahi wāhi hei tāku, kua wareware katoa i au te ingoa. Kia pono taku kōrero i hanga whakamā taku taenga atu ki te tūtakinga rā, nā konā i raruraru ai taku maharatanga ake ki te wāhi me te wā. He rite tonu tōku mānukanuka ā, he momo tēnei nō tōku whānau, e taea te aha. Ina koa i te paku kitenga atu i tētahi māminga, me he wāhanga ōna tē māramatia nei e au, ka kotahi atu te kapohanga ōku e te korowai o Ngangana. He mīharotanga, āe, he mīharotanga, engari, he ngoikore tēnei kupu e whakapuakitia katoatia ai ōku whakaaro. tō te motuhaketanga o te tangata e kōrerotia nei. E ono putu pea tōna tāroaroa, ā, he rangatiratanga tōna. He wairua matarahi e kōrewarewa nei i te tāne katoa. Te kōrero ai mō te toihautanga, te kōhimuhimu ai mō te arikitanga. Mō tēnei kaupapa, arā te hanga o tō mete āhua, E paku rongo nei au i tena neatanga pōuriuri i te ririkitanga ōku. Ka mana te purutuhi i ngā makawe ōna, kāore he momo anō e pērā ana tōna waiwaiā, e pērā ana rānei tōna mōhinuhinu. He mangu hōhonu. Koia hoki te tae, ā kāti, ka tika ake pea te tae kore o ōna kumikumi. Kei te rongo koe, Tē taea e au te kōrero mō ēnei, me te kore o tō te ngākau whiwhita. Ka pono hoki te meatanga atu, mō te tau o ngā kumikumi i tētahi ao tāngata, kāore he painga i ōna. Ahakoa tonu, ka karapotia, ka marumaru hoki i ētahi wā. Tētahi waha kei tua o Kapenga, ki konei kitea ai ngā niho kua ōrite katoa. Kua mā hoki te pīataata mai. I waenganui i ngā wā e tika ana, ka tīoriori mai te reretau o tētahi reo e mārama ana, e kaha ana hoki. Mō ngā karu, kua rahi hoki tēnei wāhanga o tōku hoa. Ko tōna karu kotahi e pērā ana i te katoatanga o ngā karu e rua a te hunga Māori noa nei. he heinati hōhonu te kano, e rahi mārika ana e kā napanapa mai nā, ā, he āhuatanga hoki ō rāua i ētahi wā, nā, koia tērā, ko te hōtiutanga e hapū ai te hanga. Engia anō, hei tā ōku whatu, kāhore he painga i te poho o te tianara. Tē taea e te tangata āhakoa te aha, te kite tētahi paku hara i te rawe o tōna hanga riterite. Nā te rerenga kētanga nei i puta mai ai he takirua pokohiwi, me te aha, i pūwherowhero ai te kanohi māpara o Apōro i te whakamā. He pūmanawa tōku mō ngā pokohiwi tau, ka mutu, ā mohoa nei, kāre anō au i kite i te pahuritanga. I whai mana te tāraitia o ngā ringa, Ehara hoki i te mea kāore i pērā ngā waewae. Ko ēnei, āe, mārika, te panekiretanga o ngā waewae rawe. Kāore i nui rawa te kiko, kāore hoki i iti rawa. Kāore i āhua atua, kāore hoki i mōwhakiwhaki. Tē taea e au te pohewa tētahi kōpiko e rere hua ake nei i tērā o te pūkaka. ā, he ahurei hoki tō te kapiti o muri, i tika ai te hanga riterite o te takapū tika. Arā hoki te kōingo o te ngākau kua kitea e tōku hoa pūkenga, e Tipo Tīpino Te Kaitārai, ngā waewae nei o Pirikitia Tianara Hone a E. I. Mete. Engari, Ahakoa kāre e pērā rawa te horapa o ngā tāne ātaahua i te horapa o ngā take o ngā parakipere rānei, kāore rawa au i te whakapono atu, ko tēnā mīharo, kātahi tonu nei au ka kōrerohia, tērā momo wairua kāore e taea e te kupu, e taea awhio nei i tōku hoa hou. E noho nei, e kitea rānei i te arikitanga o ngā tukunga ihotanga o tōna tinana. Āini pea ka hoki anō ki te āhuatanga, engari ki konei anō, kāore e taea e au te pohewa te ngākau pai. He ōkawatanga, ehara i te mārōtanga i tōna anō kawenga. He wāhi kite ai e oti au te whakapuaki atu, o te tapawhā pū, i haere tahi hei hoa mō āna nekehanga katoa. Mēnā i kitea i tētahi tinana iti iho, ka kīia nei kua mōrihariha. Nō ngā ao o te rangiwhata, o te whakahīhī, o te kakī māro, engari kē ia i te kitea atu i te tāne rahi pēnei i a ia, ka kīia kētia nō te ao o te mākoha, o te rerehua, o te āhuatanga me mihi ka tika. kāti hei whakarāpopototanga nō te ao o te mana nui i tōna tikanga ka tau mai ki runga i a ia. I kōhimuhimutia mai e te hoa mākoha nāna māua ko Tiana Ramete i tūtaki ai, i taku taringa ētahi kupu mō te tāne. He tāne taumatarau ia. He tāne tino taumatarau. Ehara ehara, ko ia, tētahi o ngā tāne taumatarau rawa atu o tēnei reanga, ko ia hoki tētahi o ngā tino e ai ki ngā wāhine, he hau nō ōna rongomāia. Mō tērā, ko ia kei tawhiti, āna, he nana ki a Paruhi ia, he taniwha mārika me pono mai, te kōrero a tōku hoa, I konei whakangunguru iho ana i tōna reo e rongo ai au i te wana o tōna oro. He taniwha mārika me pono mai. I whakatauirahia tēnā, hei tāku, i te pakanga wawana i te repo i te tona. Tērā a Ngāti Pakapū ki a Ngāi Kikapū. I konei āta tuwheratia mai ngā karu o tōku hoa. Aue taukuri e! Ka rere ngā toto, ka papā te whatitiri, ka aha atu, he hau tipua o te hautoa. Ka hau atu ōna rongo nē ha? E mōhio nei koe, ko ia te tāne. E hika! Kei te pēhea rā koe? Ei, pēhea ana koe? Harikoa katoa ana i te kitenga i a koe, ka tika! I whakatara mai te tianara i konei, ka mau te ringa o tōku hoa i a ia, ka kumea kia tata ake kia kukū te tupou, engari ka whai mana tonu. Ka whakaahuatia ai ahau. Kātahi ka toko ake te whakaaro, nā e whakapae tonu ana au. Kāore anō au i rongo i tētahi reo i mārama ake, i kaha ake, kāore anō hoki i kite i ngā niho i paruhi ake. Engari, me kī au, I matangurunguru au i te whakatara atu i taua wā tonu. Tā te mea, he rere nō ngā ngutungutu nō mua rā, i whiwhita ai tōku hiamo ki te pakanga a Ngāti Pakapū ki a Ngāi Kikapū. Heoti, mea ake, ka tere mimiti katoa tēnei mōteatea. I te kōrerorero pīataata a Pirikitia Tianara Hone, a E. I. me te. I te wehenga a tō māua hoa, ka roa tā māua matapakinga. nāwai i hari au ka tohutohungia kētia. Ā mohoa nei, kīhai i rangona tētahi reo i matatau ake i tōna. Tētahi tāne rānei i rahi ake ōna mōhiotanga, me te hūmārie, me te hūmārie ōna, ka huatau tāna ārikarika ki te kōrero mō te kaupapa i mau ai te ngākau, nā, ngā āhuatanga pōkaikaha o te pakanga a Ngāti Pakapu, ā, mōku anō, ko tōku anō maroretanga i ārikarika ai tāku kupu ake i te kaupapa nā. Ahakoa tonu me pono mai, i kino te whakawaitia ōku. I kite hoki au i rata ake te hōia māia ki ngā kaupapa tautake. Nā, inā hoki tōna hari i te tākupu atu mō te kakama o te kokenga o te auahatanga pūkaha. Kāti, ahakoa ki hea tō atu ai au i a ia, he rite tonu tāna hokinga atu ki te kaupapa kōrero nei. Kāore he mea anō e pērā ana, tāna kī mai. He tāngata rawe tātou e noho nei i tēnei ao rawe. He hekerangi, he rerewhenua, he tārore tangata me ngā pūpūniko. kei ngā moana katoa ā tātou waka korohū, mea ake nei hoki rere ai te huinga poihau o nā hau. Ka rua tekau pauna anake te utunga o ia toronga. I waenga i Rānana me Timi Pakatū, mā wai hoki e ine te whakaaweawe ngā rahinga ki te pāpori, ki ngā toi, ki te tauhokohoko ki te tuhituhinga? koia rā te huanga tōtika o ngā mātāpono o te aukume ā-hiko. Ehara tēnei i te katoa kia whakapono mai, kāore he otinga o te kokenga o te auahatanga, arā te tino, te ihu manea. Kia āpitihia hoki e au e tai, mita Tāmihana, nē, ko tō ingoa? Kia āpitihia e au, ko te whaihua, te tino whaihua, o ngā auahatanga pūkaha e pihi ake nei i ia rangi me he harore. Hei ko tāku nei, ā, ka tika ake pea te kī me he kōhiti. Me he kōhiti mita tāmihana, mā tātou, ā, ta, ta, ta, taiāwhio nei i a tātou. Me pono hoki te kōrero, ehara tōku ingoa i a Tāmihana, engari tonu, I taku wehenga i a Te Anara Mete, kua rahi ake taku ngākau atu ki a ia, kua whakanui hoki i ōku whakaaro mō ōna pūkenga kōrerorero, kua rongo hoki i te mana o tātou i whai wāhi mai ai ki tēnei ao o te auahatanga pūkaha. Kāre anō taku manawa reka i nanea, nā ka huri kē au kia uru pounamu tōtika atu ki ōku hoa mō te pirikitia Te Anara ake, ina koa, mō ngā kaupapa miharo i rahi ai te pānga, i te wā o te pakanga a Ngāti Pakapū ki a Ngāi Kikapū. Ko te whakaputanga tuatahitanga o te whai wāhitanga, me te korenga hoki ōku, ka ongaonga ngā kiri. I hoki rua, i hua ake i te whare inoi o te Minita Tākuta Taramamapū, i reira au tau ai i tētahi hanarei i te wā o te kauhau, kaua anake i te nōhanga roa, engari i te taha tonu hoki o tērā hoa nōku i whai mana ai, i kōrerorero ai hoki, o Hinetapita Ti. Nā reira i whakamānawatia ahau anō, nā, he aha e kore ai? I paruhi katoa ngā tūāhuatanga. Mēnā tētahi i paku mōhio i tētahi mea mō Pirikitia Tianara Hone a E. Imete, ko tērā tangata. e tārake nei ki au ko Hine Tapita Ti. Ka tere karāwhengia e māua ētahi tohu kātahi ka tīmata ia. Mā te reo ngāwari tētahi kōrerorero hihiko. Mete! tāna kī hei uruparenga mai ki tāku urupounamu atu. Mete! E kī! Kaua ko Te Anara Hone a e i! Auē, pēnei au i mōhio pū koe ki ngā mea katoa mōna. He ao tēnei kua kī te auahatanga. Te kino hoki o tēnā, te tūrei kura hoki o rātou, o Ngāi Kikapū mā, me he toa te motomotonga. He ino nā Tū i hau ai ngā rongo. Me te pirikitia tianara hone a e i. Ei, tē mōhio nei koe Ko ia te tāne. Tāne! Ki konei, whakatara mai a Tākuta Taramamapu, ka hāparangi hoki me he kuru i tata pākuru mai te pae kauhau i ō mātou taringa. He tāne ka whererei te wahine, engari, kua pōtehetehe noa tōna oranga. Nāwai ka pihi mai ka katohia me he putiputi. Ka hoatu au ki te pito o te nōhanga roa, ka kitea e te tirohanga hākori o te Atua, arā, ko te āritarita i tata pākurutia ai te pae kauhau. Koia tērā te āritarita i whakaohoohongia ai e ngā kōhimuhimu a māua ko te wahine. Tē taea te aha, nā reira ka tuohu au ka whakarongo i te whakaherenga o te ngū amaru ki te roanga atu o ngā kōrero kounga. I te pō o muri mai, ka tōmuri taku taenga atu ki te whare whakaari o Rangipō, te hiahia ai au kia ngata te hiahia. I te ripoi kau noa atu ki te pouaka o ngā tautōhito o te hūmārie me te mātanga o Hine-Arapera rāua ko Miriana Konoheti. Inā te pūkenga o te whakaari aituā a Karamata, i whakatinana i a Iāko ki tētahi whare i kī i te mahi a te tangata ā, i paku raru hoki au i te whakamahuki atu i tōku hiahia, ina koa, he tata nō tō mātou pouaka ki ngā pae, ka mutu atu i reira kitea katoatia ai te papa tūwaewae. Mete! te kī a Hine Arapera, i tāna whai whakaaro pū ki te pūtake o taku urupounamu. Mete! E, kaua ko Te Anara Hone a e i! Mete! te urupounamu a Miriana, huritao ana, E hika e, kua kite rānei i tētahi e waiwai ā ake nei? Tino kore nei e hine engari me whāki mai tētahi piki kōtuku anō rānei? Tino kore rawa nei kia pono taku kōrero engari whakamōhio mai tētahi anō rānei i ngākau nui ki ngā ata mariko o te whakaari. E hine! tētahi anō rānei i marore ake tōna whakatinana i ngā ātaahuatanga a Hakipa. Tirohia atu te tahataha rā! Aue! Taukuri e! Kātahi au ka huri anō ki tōna teina. Mete! hei tāna. Kaua ko Tianara Hone a e i! Te mōrihariha hoki neha! Me he tūreikura rātou, e rā, Ngāti Pakapu! He mohoao! He aha atu anō Engari e noho nei tātou ki tēnei ao auaha ake nei. Me te. Āe rā, he tāne rawe. He taniwha mārika i hau ai ōna rongo. He inona tū. He rangona! I tukuna tēnei hei hāparangi. Auē te aroha! Nā, ko ia te tāne. Kawakawa. E kore ngā waireka hiamoe katoa i tēnei ao. E whakahokia koe ki tērā moenga wainene. Nōu kē inanahi. I konei, ngunguru mai ai tō mātou karamata i tōku taringa, me te wiriwiri i tōna kuru i mua i tōku aroaro rā te roanga o te kōrero, kīhai au i rata, e kore hoki au e rata. Ka waiho tonu au i a Hinekonoheti ka kotahi atu ki muri i te papatūwaewae, ka takohatia tētahi motonga kino ki te nanakia patipati hei maharatanga mai kia roku rānō ia i te pae. I te whakangahautanga a Te Pouaru Mateoha, a Miha Kāterina Ōturu, i mōhio au e kore au e pāngia anō e te mata ngurunguru. Mea rawa ake, ka rāhiritia au ki te tēpu kāri, ka kanohi ki te kanohi te noho. Nāwai ka toko ake ērā pātai te matea ai e au, e tau ai te mauri i roto anō i au. Mete! te kī a taku hoa tākaro, kaua ko Tianara Hone a e i, te kino hoki o tēnā neha. Ko ngā taimana hei tāu? Te tūreikura hoki o rātou o Ngāi Kikapū mā. E tākaro ana mātou i te uka, Mihatate, e hika! Heoti, Koia tēnei ko te ao o te auahatanga, inā rā hoki ko te ao, hei tā ētahi, ko te ao o te kairangitanga. He kōrero uiui, ana, he tua hangata, me he taniwha, kāhore āu manawa mihatate. Tē whakapono nei, kua hau ōna rongo me te aha atu anō hoki, he ino nā Tū. Te rangona. Aue rā, ko ia te tāne. Tāne! Kā pene tāne! Te tioro mai a tētahi wahine ihu kurī nō te kokonga tawhiti rawa atu o te rūma. Kei te kōrero koe mō kā pene tāne me te whawhai? Aue me rongo e au! Kōrero mai, e koke Miha Ōturu, āe rā, e koke! Nā reira, ka koke tonu a Miha Ōturu, mō tēnei kāpene tāne, tē pūhia ai, tē tāroretia ai rānei, ka mahue rānei pea te pūhia ōna, te tāroretia rānei ōna. Āe, ka haere tonu ia, a Miha Ōturu, ā, ko au, ko au i haere atu. Kāore i paku taea e au te whakarongo ki tētahi kōrero anō mō Pirikitia Tianarahone a E. I. Mete. Engari tonu hei tūpoho mōku, Ko te whakaaro ake, e kore ngā wai o Wairuatoa e papaki mai ki tēnei tātahi mō ake tonu atu, nā reira, i kaha taku panuku kia whāia ai ngā mōhiohio i te mura o te ahi o tērā tipua o te ngākau mākoha o Miha Huriana Hīteki, me te te kōrero a Miha Hīteki i a māua e hurihuri haere ana, me te Kāti kaua ko Te Anara Hone a e i, te mōrihariha hoki o tērā a Ngāti Pakapū neha, me he tūreikura rātou mā, e huri mai ko ō matiwai. Kua whakamā katoa au i a koe. He tāne toa i wāna nei hoki, engari koia tēnei te ao o te auahatanga. E hika e koe he manawa au, me he taniwha ia, He ino nā tū, tē rangona. Kāre au i te whakapono atu, me noho au e pūrangiaho ai ko Me te, āna, ko ia te tāne, tāne tau hei tāku, i konei hotuhotu mai ai a Miha Pāpiu, i aua e hautū ana i a Miha Huriana Hīteki ki tētahi tūru. Ka rongo ai tētahi i tērā momo, ko tāne tau, Tāku e mea nei ehara rawa i te tāne taurekareka, mea ake ka pākaha te rāhiritia ōku e Miha Pāpiu, nāwai ka here au kāre i ahau te tikanga kia waiho i a Miha Hīteki e whakatauria ai tētahi tohe mō te tapanga o tētahi whakaari rotarota nā Rōre Pairone. Heoti, ko au i whakatau, me taku kakama hoki, ko te tapanga tūturu ko Tāne Tau Rekareka e hara rawa i te tāne tau. Engari i taku waihapenga kia whāia a Miha Huriana Hīteki, tē kitea ia, nā, ka whakatahi atu au i te whare, me te rongo hoki te wairua kawa o te mauāhara ki te katoa o Pāpiu mā. Kua tae nei te raru ki tai. Nā reira, ka mate taku whakapā atu ki tētahi hoa nōku ki a Mita Tiatoa Taniwha Te. He mōhio nōku i te mōkito rawa ka whāia e au ētahi mōhiohio tūturu. Me te, hei tāna, me tērā reo rongonui ōna e tōia nei ngā kūoro. Me te, kaua ko Tianara Hone a e i, te mōrihariha hoki o Ngāi Kikapū, nē hā? Te pōuri hoki me whakapono mai. te auaha hoki o tēnei ao, he ino nā tū, ka tahi rā, i rongo rānei koe mō Kāpenetāne? Hei aha rā Kāpenetāne, tāku kupu, e koke ki ō kōrero. Hika ana, he pērā tonu hei tā mātou i te wīwī, mete nē. ko Pirikitia Tianara Hone a e i a kāti, ka whakaaro ake a Miha Taniwhatē kia meinga tōna mati ki te taha o tōna ihu. A kāti kāore koe mō te marohi mai, pono nei, ihupuku nei hoki, kāore koe i te mōhio ki te katoa o ngā kōrero mō Mete pēnei i ahau, nē. Mete. Hone a e i. Auē taukuri e! Ko ia te tāne. Mita! Taniwha te! Tāku i noi atu. Ko ia te tāne e mau nei te kanohi kē? Karl! Hei tāna, tau nei tōna hanga. Ehara hoki ia! I te tāne i te mārama. Hei tāku, he uruparenga whakaparahako tēnei. Nā reira, i motika ai taku wehenga i te whare, pukuriri katoa ana, me te kōingo hoki, kia karawhiua tōku hoa, a Mita Taniwha Te, he takahi nāna i ngā tikanga, he kino nō tōna tupuranga. Ahakoa tonu, kāre au mō te kore e whai i ngā mōhiohio e rapu nei au. kotahi anō pea ara hei takahi māku. Kua toro au ki te puna o ēnei kōrero. Ka kotahi atu taku toronga ki te tianara ake, me te āta whakatakoto i te tono ki ngā kōrero e whakatauria ai tēnei pōkīkītanga. Āna, ki konei e kore a matou ngurunguru e pupū ake, ka mārama, ka ngākau pai, ka poto taku kōrero me he ringa poto. Ka whakapoto pēnei ia tahi tā, ia mō te hiku rānei. I moata taku taenga atu, ā, i te whakakākahu te tianara, engari i nonoi au nā runga i te whitawhita o te kaupapa. Nāwai, ka motika te tukuna ōku ki tōna rūma moe e tētahi kaihāpai ō kirimangu. I noho mai ai rā taku toronga. I taku tomohanga atu ki te rūma, ka tiro haere au, e kite ai te kainoho engari, kāore i taharake te kitenga atu i a ia. He pūhanga nui rerekē hoki te āhua e takoto tīraha mai nā i ōku waewae i te papa, ā, he hōhā nōku, ka whana atu. Ei! Ei! Te tau hoki o tēnā, hei tāku! Te kōrero mai a te pūhanga me tētahi reo paku, whakahohe hoki, He momo nō te koekoe me te whiowhio. Kāre anō au i rongo ā mohoa ana. Nei rā te tau hoki o tēnā ki ahau nei. Nā te wehi i umere ai au ka kotahi atu, pā tapa nei, ki te kokonga kei tawhiti riro o te rūma. Auē taukuri e tai! Te whiowhio mai anō a Te Pūhanga. He aha aha ai? He aha te mate? E whakapono nei au, kāre koe i te paku mōhio ki ahau. Me aha, me aha he uruparenga māku ki tēnei, me aha rawa? Ka hīrori au ki tētahi tūru, ā, i te whetē o ōku karu me te puare o tōku waha, ka tāria te whakautu ki tēnei māharotanga. Te hia kore ōu i mōhio mai ko au, neha? Te koekoe anō a te hanga nei, kātahi tonu au ka kite i a ia e whakaarihia mai nā, i te papa, tētahi huringa e kore e taea e te kupu, hanga pēnei ana i te kuhunga i te tōkena roa. Engari, kotahi anake te waewae i kitea. Te hia kore ōu i mōhio mai ko au, nēha? Pamupei, homai tērā waewae. Kātahi a Pamupei ka hoatu ki te pūhanga, tētahi waewae whau paruhi, kua whakakākahutia kētia i tere ai te kōwiri atu, kātahi ka tū mai ki mua tonu i tōku aroaro. Me te rere hoki o te toto i korā! Te kokenga a te mea, ānō he kupu whai aroaro. Heoti tonu, kei whawhai te tangata ki a Ngāti Pakapū me Ngāi Kikapū mā, me te pōhēhē He riwha noa te whiwhinga. Pamu pei, homai rā tērā ringa. Mō te waewae whau. Ka huri mai ki au. Kāore he painga i a Tāmati. Engari anō e taku hoa, me he ringa tāu e whai nei, ka tika mārika taku marohi i a Pīhopa. Ka kōwiri atu a Pamu pei i tētahi ringa. I raru au i tēnā kia pono mai. Ana, e te kurī, whakamaua mai ōku pokohiwi me tōku poho. Kāore he painga i a Pēti mō ngā pokohiwi. Engari mō te poho, me toro kē ki a Tūkoro. Poho, hei tāku. Pamupei, e kore rawa e rite mai kōrua ko tērā uru whakapīwari. He pīkauranga kino te tīhore i te kiri angaanga. ā kāti, e oti i a koe te hoko i tētahi uru mīharo i a te rōme. Uru? Ana, e Nika, ōku niho, e hokona ai tētahi kohinga pai o ēnei. Me kotahi atu koe ki tō pāmi. E nui ana te utu engari he kairangi te hua. Engari i horomi au i ētahi mea paruhi i te mīeretia ōku e te Ngāti Pakapū Kaitā, ki te reke o tāna pū. Te reke? Mīheretia? Taku karu? Āe rā. Me te aha anō, ko taku karu. Anei Pamupei, e te iroiro, kōwirihia mai. Kāore tā e rāngai ki ka pūtīkaro i te pōturi, engari he tāne taupapatu ia a Tākuta Wiremu i te mutunga iho. Kāore e taea e koe te pohewa te painga o taku tirohanga atu me ēnei karu nāna i mahi mai. Kātahi ka tārake haere te kite ko te hanga ki mua i ahau kāore i kō atu, kāore i paku iho rānei i tōku hoa hou a Pikitia Tianara Hone a e i me te. Nā ngā raweke hanga a Pamupei me pono taku kōrero. I rerekē pai nei te āhua o te tāne ake. Ko te reo tonu e paku whakararuraru nei i ahau engari i tere tau hoki tēnei kūaretanga. Kamupei, e te nanaki a Mangumangu. Te koekoe a te tianara. E tino whakapono nei au ka tukuna au e koe me te kore hoki o tōku ngao. Nā whai anō, ka toro atu te kirimangu ki tōna rangatira, ka ngunguruhia tētahi whakapāha ka huakina mai tōna waha me he kaieke hōiho ia, kātahi, me he ringa rehe, ka āta whakarite i tētahi mīhini autaia te hanga, te kore nei au e paku mārama. Heoti nā tēnā whakaritenga i ohorere pai mai te hanga o tō te tianara āhuatanga. I tāna kōrerotanga anō, ka rere tonu te ngī me te kaha o tērā reo i rangona ai e au i tā māua tūtakinga tuatahitanga. Kai a te kurī! Hei tāna, i tētahi reo i pērā rawa tōna mārama i ohorere ai au. Kai a te kurī! Nā wai ka meke a te ngā o tōku waha ka tapahia hoki te whitu hauwaru hemihemi o tōku arero. Kāti, mō tēnei momohanga kāore he painga i a Pōwhati i Amerika. E titikaha nei taku marohi i a ia. Ka tuohu te tianara. Ā, tēnei hoki au e taurangi nei i taku pārekareka i tēnā. Ka mihia tōna kaingākautanga ki tāku i taea ai. Kātahi ka wehe au me taku mārama kehokeho ki te āhuatanga tūturu o tērā ao. me te aroātanga katoatanga ki te pōkīkī i roa ai te whakararungia ōku, i tārake te kite, kua kēhi, ko Pirikitia Tianara Hone a e i Mete te tāne, te tāne i pau katoa ai.